Be mía, si nye dɔgbedelawo, ɛɛ, mía be, ɛɛ, ame siwo kpe ɖe mía ŋutia, ele nyi kɔsikue, kɔsikue, etrɔna asi le biebiẽ be nyawo ŋuti na mí kple Abbas, ɛɛ, ke nyi mía be kameraman. Mí le ɖo ŋku ne, na mi be mía be, ɛɛ, nya mí ɖe to le MSD, MSD, Media Service Division, eme mí ɖe mía be Nufiɔfiɔwo to ke mi dze egɔme le egbea be Mawu ɖe mia nu ami la woe nu agu ka na mi na mia be biabiawo kple mia be enya ko mi la sɔ kpe. Mi le ƒo nu ƒo ku ɖo ame bubuwo eƒe ƒome dodowo eye mi ƒo nu ƒo ku ɖe ŋuti sugbɔ le yi ke mi vɔ o, mi vɔ o. Bena míado ƒome yeyewo. Esia zi mía dzi bena hafi ne míakpɔ vovo ma la, edze be ame xoxoa naku alo esrɔ̃ yeyea naku ne míate ŋu ge ɖe esrɔ̃ xoxoa, kapati, esrɔ̃ xoxoa naku hafi míate ŋu de ƒome kple esrɔ̃ yeyea, elabena wo ame evea mate ŋu nɔ teƒe ɖeka, aƒe ɖeka me alo edzi ɖeka me o. akpe. Kea mía sɔ egbea na e Emmanuel ke ela gblɔ nya ke. Papa Mawu nusɔ kata tɔ mi de akpe na o. Bubu fia la mi do ɖe dzi. Elabena wò ma nɔe me la, papa ame veve sia ma su mía si o. Mi da akpe na wò bena ẽ gaƒoƒo ya su mía si to wò amenuveve me. Papa mi ga tsɔ dope gbãtɔa na wò. Eye dzi siwo katã se nya la, Papa wò ŋutɔ dzra dziawo ɖoe to wo ɖo, bena woase nya kple ɖeɖefia gã aɖe, bena woate ŋu awɔ dɔ sue ŋuti. Bubu na wò ŋkɔ, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen.
Amen. Enyɔ to jinɔlawo mi de akpe ne mi be tafra tse leke no va yi ɖo ya vɔ mia xɔe nenema eye mia ke to mia va se nusi koɖo ya gblɔa si ke mama gblɔ mi fi la. Eva yi edzi yi dzi ta. Míasɔ egbetɔa, míaƒo ƒu wo eye agblɔ nya ɖe ne todzinɔlawo koɖo nu tsi ke míesɔa ŋuti eye ne ŋu ka ɖe mi. Enyo, ame ɖeka. Aa, elɔ̃.

be ametsike ne xɔe dzi se la, la ge ɖe yeƒe akɔ me, eye agbe mavɔ la sue si la, lɔlɔ ke nyi sia. Lɔlɔa lolo kɔkɔ goglo didi ŋutɔ ŋti ta nɔvinye si ke ɖo ɖoto mi la, lɔlɔ sia la vrema ato akpa ɖeka ne ao, xɔe dzi se eŋti ta mi va lo na sɔ gbe ada si ne mia fofowo, ƒoɖi enua kɔsi koe na ale ƒoƒu. Míeda akpe na Mawu ŋu ɖe amenuvevea ta. Midi be míagba yi edzi. Míaƒe srɔ̃ɖeɖe yeye ƒe atamkakawo. Nuƒlela lɔlɔ̃tɔ, didi ma ke le menye ɖe ŋuwò. Le nusɔsrɔ̃ sia me la, Medi be maɖe wò wò nu vɔ̃ ƒe nɔnɔme afia ale be nànye ame bubu tɔ, abe ale si ko Abigail zu David srɔ̃ ene la, wòe nye eƒe ŋugbetɔ, eyae nye tɔwò tegbee, eye nàlée abe dɔla wɔnuteƒe. kple lɔlɔ̃tɔ wò ene le wò Aƒetɔ ƒe Fiaɖuƒe la me. Mexɔe se be ɣeyiɣi nyui aɖee nye esia na mí be míawɔ míaƒe srɔ̃ɖeɖe ƒe adzɔgbeɖeɖe yeye kple mía Aƒetɔ Yesu Kristo. Míate ŋu asrɔ̃ kpɔɖeŋu si dze le Romatɔwo ƒe agbalẽ eta amade kpokpui ame wuiɖekɛ me. Mebu ɖokuinye be meku na nu, nuvɔ̃ vavã, ke mele agbe na Mawu le Kristo Yesu me. Míagbugbɔ atamkaka siawo agblɔ nyagbe ɖesiaɖe abe alesi míekpɔ wo le. eteɛ ene. Xɔse be ale ale ŋku lém ɖe Yesu ƒe ŋkume eye nèle nu ƒom nɛ tso wò dzi ƒe gogloƒe ke. Nye wò ŋkɔ. Mebua ɖokuinye nyateƒee. Woku na nu vɔ̃ gake wole agbe na Mawu. Le Yesu Kristo nye Aƒetɔ me, ame kae nye nye Mawu ŋugbetɔsrɔ̃ egbea kple tegbee? Amen. Míate ŋu ase gbe aɖe kloe tso dziƒo anɔ gbeƒã ɖem be, Azɔ mewɔ wò be, meyɔ wò be srɔ̃nyeŋutsu kple nyɔnu. Paulo ɖe gɔmesese si le ablɔɖe sia ŋu ŋutɔŋutɔ me le lɛta si wòŋlɔ na Korinto hamea me be,

Paulo vo tso nu sia nu si me bene wòanye Kristo ƒe subɔla na amewo katã. Anyigbadziƒomedodo aɖeke si ate ŋu axe mɔ na eƒe Kristotɔwo ƒe subɔsubɔdɔ na ame bubuwo o. Didi gã si nɔ Paulo si la menye be yeadze ame aɖeke ŋu o, ke boŋ Aƒetɔ la koe. Esia hã nye nu si ŋu Paulo tsɔ ɖe le vevie na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Eɖe gbeƒãe ŋusẽtɔe kple kakaɖedzi gã aɖe. Esi wòŋlɔ nya siwo gbɔna na hame si le Korinto la, ele bena, Meʋã ŋu mi kple Mawu me ŋu vava, elabena metsɔ mi do ŋugbe na srɔ̃ŋutsu ɖeka, be matsɔ mi ana Kristo abe atikplɔ dzadzɛ ene, yi ke míakpɔ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia, eta ame wuiɖekɛ kpe kpui ame eve. Míaƒe srɔ̃ɖeɖe yeye ƒe atamkakawo. Nuxlẽla lɔlɔ̃tɔ, didi ma ke le menye ɖe ŋuwò. Le nusɔsrɔ̃ sia me la, medi be maɖe wò nu vɔ̃ ƒe nɔnɔme afia ale be nànye ame bubutɔ. Abe ale si ko Abigail zu David srɔ̃ ene la, wòe nye eƒe ŋugbetɔ, eyae nye tɔwò tegbee, eye nèle abe dɔla wɔnuteƒe kple lɔlɔ̃tɔwo ene le wò Aƒetɔ ƒe Fiaɖuƒe la me. Mexɔe se be ɣeyiɣi nyui aɖee nye esia na mí be míawɔ míaƒe srɔ̃ɖeɖe ƒe adzɔgbeɖeɖe yeye kple mía Aƒetɔ Yesu Kristo. Míate ŋu asrɔ̃ kpɔɖeŋu. si dze le Romatɔwo ƒe agbalẽ eta amade kpokpui ame wuiɖekɛ me. Mebu ɖokuinye be meku na nuvɔ̃ vavã, ke mele agbe na Mawu le Kristo Yesu me. Míagbugbɔ atamkaka siawo agblɔ nyagbe ɖesiaɖe abe alesi míekpɔ wo le eteƒe ene. Xɔse. be èle taflatse. Xɔe se be èlé ŋku, èle ŋku lém ɖe Yesu ƒe ŋkume eye nèle nu ƒom nɛ tso wò dzi ƒe gogloƒe ke. Nye wò ŋkɔ, mebua ɖokuinye nyateƒee. Woku na nu vɔ̃, gake wole agbe na Mawu. Le Yesu Kristo, nye Aƒetɔ me, ame kae nye nye Mawu ŋugbetɔsrɔ̃, egbea kple tegbee. Amen. Míate ŋu ase gbe aɖe kloe tso dziƒo anɔ gbeƒã ɖem be, Azɔ meyɔ wò be srɔ̃ŋutsu kple srɔ̃nyɔnu. Amen. Enyɔ
mama ne le ƒoƒu na ƒoƒo kuɖo leke srɔ̃ ɖeɖe me nyɔ yina ɖoa le ntate ma ne wo kplɔ ame va tsɔtsi xɔ me be woava lé alɔ la wo gblɔna nya ɖe ye me tɔŋgbe ye
Akpe viaɖe si ke srɔ̃ɖeɖi nye nu veve na Mawua, eye ewɔ ɖoɖo so eyama ŋuti. Eye míaƒe nusɔsrɔ̃a le fi ye le eƒo nu ƒo ku ɖo agbetɔ eve, eve ye nye ke mi nye.

kpɔ mɔ be míla ge ɖe eya ma me. Eya ta míakpɔ be apostolo Paulo sɔ srɔ̃ɖeɖe ƒe kpɔɖeŋu sɔ da ɖɛ ale yi ke ne enye be ède srɔ̃ eye ne srɔ̃ɖeɖea medze, menyɔ tututu o alo afi si ke nèle, fukpekpe siwo le eme la, eya mae apostolo Paulo sɔ wɔ kpɔɖeŋu ku ɖo Nabal kple. Abigail ƒe srɔ̃ɖeɖea ŋuti, eye wogatsɔ David, e, si nye e, Yesu Kristo ƒe ʋaʋɔlia, etsɔ ɖo amee. Ke míagblɔ be esrɔ̃ɖeɖea azɔlie? Nusɔsrɔ̃ geɖe le eyama me. Hafi nàɖe srɔ̃ la, edze be nànya nu sugbɔ ku ɖo esrɔ̃ɖeɖea ŋuti, elabena eyina la, Tɔtrɔ megale o, ẽ, emɔa yina gakea tɔtrɔ megale o, ta ɖoɖo le eyama ŋti. Ta medi be miagblɔ be miabe nufiafia le fiya. Ele fiɔ mi bena, nenye be mie, Mawu wɔ mi vɔ ye miva to Adam dzidzi me eye mieva, mieva de Nabal, Nabal la enye ʋiʋli gã ɖe le mia me Eye míedo la ʋli. Nyateƒe míeʋlina sia amesiamea, eʋlina kokoko bena yeato le ame xoxoa me. Gake nufiafia Dave egblɔ na mí bena, Ẽ, nɔnɔmee wonyi wòle mía me ta. Mía ŋutɔ mímate ŋu aʋli ato le eyama me o. Eye esea le pɛpɛ vɔa esea mena mí mɔnukpɔkpɔ bena míatrɔ le nene be, ẽ, nɔnɔmea me kaba o, elabena míehiã ame bubu si nye ame si gbɔna abe Yesu Kristo ene nava kpe ɖe mía ŋuti. Ta nenye bena míele ʋiʋlim la, míegblɔna be míeka mía ɖokui, míedi be míaka mía ɖokui ne nu vɔ̃ alo ame xoxoa nedzo le mía me la, míetsɔ alɔ Tsɔ ka afɔ ame eve, eye afɔ ɖeka, alɔ ɖekae kpɔtɔ. Mate ŋu ka alɔ evea o. Ena bena togbɔ be míbe míyi atitso ganti hã la, mí, alɔ ame evea mele kaka o. Afɔ eve le kaka ŋutia, amegbetɔ mevo o. Biblia me ko míle. Biblia me ko míle kaka va na gakemee Yesu Kristo ela va e kpe ɖe ŋu na mí. ye elava ɖe mí blibo so míaƒe ʋiʋlia me eye míatrɔ zu ame nyenye blibo abe ale yi ke Mawu le di tso mía ŋu nene. Taosɔsɔ kple srɔ̃ɖeɖeke mí ɖe gblɔ bena, Dodo ɖe nyi, azɔli ɖe nyi eye Mawu be dodo wo nye bena míade srɔ̃ eye ne míede srɔ̃ la, nubabla aɖewo le le srɔ̃ɖeɖe me ke mí do la zɔ ɖe eya ma dzi Amesiame la zɔ ɖo eya ta dzi, nyɔnua la zɔ ɖo eya tɔa dzi, ŋutsu hã azɔ ɖo eya tɔa dzi hafi míadze Mawu ŋu, elabena Mawua lɔlɔ̃ wònye, ta lɔlɔ̃a ebiɔ enu geɖe tso mía gbɔ. Ta ae srɔ̃ɖeɖea, ɖokuitsɔtsɔ na bliboe, tsãtsã ɖee nyi, eye ne wòwɔ tsãtsã ŋua la, efiɔ bena e, o, oklã ɖa tso dzilawo gbɔ ye wòva dze azɔli bu gɔme. Wòklãna to amexoxo konyea gbɔ wòle dze enu yeye gɔme, azɔli yeye, eye ehiã vɔsa blibowo. Ehiã enu geɖe abe ɖokuibɔbɔ, abe lɔlɔ̃, abe sɔsɔke, ɛɛ, abe ŋutete, ɖokuisɔsɔ blibo. Ehiã le esrɔ̃ɖeɖe me nene be nua nene pɛpɛpɛpɛ ye azɔli ya. Ɛɛ, Mawu biɔ so mía dzi hafi míava trɔ zu ame nyenye blibo si Mawu le nɔ te kpɔ. Esrɔ̃ɖeɖea, ɛɛ, nubabla be nyi, eye ame sia ame do la lé be na ebe nubabla ye la wɔ e, ye la wɔ ɖo etɔa dzi. Menye bena ame ɖe la nɔ afi ɖe anɔ Gbe dem, anɔ gbe dem ɖo ɖa be wò ya wɔ leke wɔ leke o. Ame eve ƒe azɔli ye, asi lele na ame eve ye, ye mia kpata mia kpɔ ŋgɔ, mia kpɔ teƒe ɖeka, mia kpɔ emɔ ke mi do ta ye. Tadoƒe, tadodzinu le esrɔ̃ ɖeɖe ŋuti. Ta abe ale yi ke ee mi le kpɔe le fiye nenea. Ne wò de srɔ̃ la, wò ŋu gba nye ame ke wò nyi sa o. Wò de srɔ̃ la, ɖoɖo le agbe wò ŋuti. Wode srɔ̃ la do la de bubu nubabla kemi bla ŋuti, eye ame ado bubu Yehowa Mawu ŋuti blibo. Egɔme Mawu ye do srɔ̃ɖeɖe anyi. Mawu ele nɔte kpɔ ame sia ame. Eye nenye be ole dzi ole ole srɔ̃ɖeƒe be yeawɔe na e esrɔ̃ o alo yele wɔ na esrɔ̃ nyɔnu alo srɔ̃ ŋutsua, woda ƒu. Ole wɔ na Mawu ye, Mawue bia so asiwo mɛ, Mawu ye ole dja na akɔ ta, ta edje be na azɔ ɖo Mawu be dodo dji, akpɔ Mawu be e dodoawo, ye ole adje agbagba awɔ dɔ sue ŋti. Ne mi va miabe nusɔsrɔa mea, e mia gblɔ be na Apostolo dji be mia se nane gɔme, ne mia te le be na tsatsa ke mi wɔa kplikpa, ne mia te le be na nubabla yeyea, ke mí le wɔ kuɖo mía Fofo Yesu Kristo. Mía ŋutɔ mí kpɔ ale yi ke Nabal kple e Abigail wo nɔ agbe. Abigaila enu nyuie le eme gakea me te ŋu ze o, me de ɖe go o elabena Nabala enye ame baɖa. E dze be Nabal ne ku ne dzo le Abigail ŋuti bena e enu nyuie ke Mawu sɔ do emea wa de ɖe go le eyama me. Ta mía be amee nye nye xoxoa, edo la ku, edo la dzo. Egɔme bena mía klɛ do Yesu Kristo, mía kɛ ɖe atitsoga ŋuti kple Yesu Kristo, eye mía do ŋku be Yesu Kristoa me tsi atitsoga ŋuti o, eye wò ɖi O eyi yɔ me hã la, meti yɔdo me o, egafɔ efiɔ bena, Enu yeye, míafɔ kple enu yeye, azɔli yeye, etamebubu yeye, tameɖoɖo yeye, afɔɖeɖe yeye, agbagbadzedze yeye. Ke míate ŋu gblɔ nene keŋ vɔe akpɔ. Enyo, ɛɛ, nusi ke midi la gblɔ koe nye bena Abigail kudo Nabala. Wole aƒe ɖeka me vɔa nɔnɔme si ke ne le woa ŋutia eɖe sɔ fia be ame xoxoa enyi Nabal eye ame yeyea enyi David zɔ. Ke ne míexɔ Yesu se Aƒetɔ kple Dela nɛ la, míeɖe Yesua sie srɔ̃ɖeɖee ene. Ŋu míexɔ Yesua dzi zi Aƒetɔ ƒe Delã ene la, ele si srɔ̃ɖeɖe ene. Míaƒe srɔ̃ xoxoa enyi míaƒe ame ye ame xoxo si ke ne le mía mea le do ŋpo ne mí. Mído gbe ɖa, míti ŋdɔ, míto zã, míwɔ ɖesiaɖe vɔ akpa nye tamesusu baɖa ɖeɖe, fififi, adze ɖaɖa, nusiɔwoe kplɔ mí do Mí Kristotɔ vavãvɔa, nu siɔ mía mɛ míle to zã kple ke le. Ye míva biana mía ɖokui se bena ɖe ne va vem fiẽ be yi me kua ɖe mate kpɔ Mawu ƒe ŋku mea? Ne ŋva kua ɖe mayi lo dziƒoa alo zomavɔ mɔ dzi mle? Eva va na mɛ mínɔ susuwo ɖeɔ kpatakpata elabe nu si kpe míle do si zã kple ke ɖea eɖe sɔ fia bena míaƒe amexoxoa ŋkpɔ ƒu o. Amexoxo yi ke nyi Nabala ŋkpɔ ƒu Dzro nyuie le mía me. Susu nyuie le mía me. Mídi la wɔ nu nyuie. Zi ke apoel Paul gblɔ be na ne fi ke di be yeawɔ nu nyuie lea, fu nu le ye be awɔna nu vɔ̃ le wa me ke la ɖee to le nu sia si me o. Eye Yesue ɖe exɔ Yesua gã me kɔa eƒe ame xoxoa ewɔ nu kɔ eyi to eye ame yeye aɖe le go. eye mísɔ sɔ kudo srɔ̃ɖeɖe. Ne míva Atarwa gɔme la, wobiana nya míwo. Wobiana nya sugbɔ be leke, leke, leke ku tɔ woa? Wosɔ sɔ kudoe pɛpɛpɛpɛ bena gakeme ye wole xɔ Yesua si Aƒetɔ kple Delila nɛ la, wofia dzɔgbe le Atarwa ŋkɔ bena yezu ŋgɔ Mawu ƒe Vi, Mawu, e, yewozu esrɔ̃tɔ. Esɔtɔ ŋutsu, esɔtɔ nyɔnu eye wosɔna alɔga dena asi ne mía nɔnɔewo le pastorwo kudo xamea ƒe ŋkume. Nenema tututu ye Paulo le di la ɖe gɔme ne mí le nusɔsrɔ̃ sia me be ale si ke wokɔ asi dzi ye woxɔ Yesu zi Aƒetɔ kple Dela nɛ la, woɖe Yesua, Yesua, ezu srɔ̃wò. le gbɔgbɔn be nya be ŋti la me be nye gbɔgbɔn be nya mi le gblɔ o ɖe yesu asi aƒetɔ kpe de la ne la e o ɖe o zu esrɔa o zu eƒe ŋgbe tɔ srɔ eye mi wɔ ɖeka mi bla nu ɖeka ye nu nubabla ye nyi to yesu kristo be ʋua me eʋu si ke ne kɔ ɖe anyigba dzi le kalvari toa dzi gbe ma gbe la eka o kpe xɔ yesu asi aƒetɔ kpe de la ne kɔa ɖe o bla nu kpa kple yesua. ŋu wobla nu kpakple alo woɖu zo kpakple Yesua eye ke woɖu zo kpakple wozu srɔ̃a. Fifia ese yeye ke ne kua eso me ka gbɔ? Eso Yesu srɔ̃a gbɔ. Enye Yesu ƒe nya, nubabla yeyea, nya la si ke nye Yesu ye nye Yesu la, elabe Biblia na mínya be gɔmedzedzea la, Nya la le, Nya la le kpakple Mawu, eye Nya la nye Mawu. Si ke wòƒo nu ƒo gã eme be yexɔ Yesu si Aƒetɔ kple Dela ne ko la, wòbla nu kpa kple Yesua. Wòzu yeƒe ŋugbetɔsrɔ̃, alo, ɛ̃, ŋugbetɔsrɔ̃. Wòzu srɔ̃a la. Ese si ke ne le Yesua si la, ela sɔ na wò alo masɔ na wò o? Ela sɔ na wò. enye nubabla yeyea? Nubabla yeyea enye se yeye ke ku mía ŋuti fifi bena míazɔ le edzi. Eye le seawo me nua me la, enye be woanyrɔ mí le tɔ me. Ne wonyrɔ le tɔ me vɔ la, ava xɔ Nuɖuɖu Kɔkɔea. Nuɖuɖu Kɔkɔea nye zɔɖuɖua. Ke míeɖu zɔ alo míebabla nu kpakplii la, ehiã bena míalé eƒe Nya ɖe asi Sa xoxoa la, mí le xlɔ̃, mí le xlɔ̃, mí le do gbe ɖa, mí le tsi ŋdɔ, mí mí kpla nyawo ɖe ta me. Kplɛ ŋutɔ ɖe ta me. Ne wogblɔ be Yohanes ƒe agbalẽ ta tɔ̃ kpukpu wuiade la, fia mí xlẽ tsa vɔ. Vɔa wɔ ne dzi ya. Yesu gblɔ be mía lɔ̃ mía nɔnɔewo si ale si ke mía lɔ̃ ye. Mía lɔ̃ mía nɔnɔewo si ale si ke mí lɔ̃ mía nɔnɔewo kpototɔ ene la. Mí nyɛ ɖe ta me. Vɔa ŋutɛ le nya le wɔ nu ka ŋuti o. Ame xoxoa elia da ɖe ne wòbe yeawɔ a, ela be wòawɔ be. Ne gake wònya bena enu ya nu nyuie ye nyi, ye ŋu dza, ye mawɔe vɔa, wòle be ewɔe. Wòle be ewɔe vɔ ava dzi vo be o nu ka ŋuti ye o. Eya ta ame ɖewo lia wobe yewoyɔ fu kple gbɔgbɔ kɔkɔe dona gbe ɖa ɖo aɖee ye kutɔ vɔa, eva vana galome la, efi adze ɖaɖa. Hm. Kristotɔ gbogbo ɖewo le ko nye alɔn dɔ wɔla. Ta ƒle tse lo. Wo da je ufi kini le. Koa odo no do gbe la le gbɔ a anyigba la ƒoƒo vɔ a ni ke ne le akpe le de sɔ fia be wa pe ame xoxoa me kpɔ kfo. Ena Yesu gblɔ le to Yohanes e nua Paul pa gba le be na e o kai kpakple ŋkɔ. Yesua, mba nyi yie le agbe o, Kristoe le agbe le ye me. Ne nyawo woka wò kple Yesua eye wòle agbe le Yesu me la eye Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe le wò me la, ame xoxoa la ŋkɔ eɖo la dzi mɔ la to eye ame yeyea la to ye ame yeyea ma tsuku susɔe nyi Galatotɔ ƒe agbalẽ le tame atɔ kplikpli blave vɔ eve sɔyi blave vɔ tɔ atsuku susɔewo nyi dzidzɔ, lɔlɔ, ŋutifafa, ameɖikiɖuɖu. Kutɔ la ɖe ɖe go na. Sɔsɔ ke. Sɔsɔ ke. Tsi gbɔ ɖe ble o. Ye ma ye dɔn ka yi. Aɖu ame aɖu ɖokuiwo dzi.
Aɖu ɖokuiwo dzi. E dzi bibi ma ga no e ne be ya de mo do e ya do mo ɖa la a to ne be zi dodoe e zi dodoe Yesua e e gbɔna dzi ɖe e sɔ na ke na ye. ta míadi Yesu, míabe dewo atrɔ zu Yesu be de, míatɔ nukpɔkpɔ si gbe leke Yesu kpɔna nukpɔkpɔa nene, ekpɔna nu nene. Míasɔ Yesu, míanɔ biɔ Yesu be ŋku, asɔ nɔ kpɔ nu, Yesu abe dzi, asɔ nɔ xɔ nyawo, Yesu be ade, asɔ nɔ ƒo nuƒo, Yesu be ŋusẽa, míasɔ nɔ zɔ. Ne enye nenea, gbɔgbɔ kɔkɔe la kpe ɖe mía ŋuti. Munye míaŋutɔ míabe Ee, agbagba dzedzee o. Sigbe ɖe ke mígblɔ bena, ne wò ŋutɔ wɔ be yeadze agbagba, wòmate ŋu o. Ele sigbe wòyi be yeaka eɖokui vɔa, alɔ ɖeka li, funu gba le gblẽ nua, eye la no fi nua nu awo. Míata tsi mía ɖokui bliboo, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔea ŋutɔ ye la wɔ dɔa so mía dzi, atrɔ mí Yesu tɔe, atrɔ míabe nɔnɔmewo, ye míadi Yesu, eye míawɔ Yesua ƒe ɖoɖowo kple eƒe lɔlɔ̃nu, ye míaƒe lɔlɔ̃nu la anye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu, eye míaƒe afɔɖeɖewo anye Mawu ƒe dodo, eya ele vevie ɖe. Enya ma sɔ gbea ne kɔƒikpe tsã wotsã lée ƒo ƒu ne agblɔ nya ɖe to dzi tɔ todzinɔlawo nu.
Mìde akpe na Mawu be míeƒe enusɔsrɔ̃ ƒe nuwuwu yi ke míele lé ƒo ƒu ɖa ta. Le nyaa mea, wofia mí be nukɔ mía ŋutɔwo míate ŋu awɔe o, elabe zi geɖea míawo ŋutɔ míeva dzena agbagba bena agbe vlo yi ke wo míle nɔ eyi ke womekɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti oa, ne wòadzo le mía me. Vɔ le nusɔsrɔ̃a mea, wona míenya be nukɔ míawo ŋutɔ be ŋusẽa mate ŋu awɔe o. Yehowa tsina nu dɔ be nukɔ ame xoxo yi ke le mía mea ne wòadzo. Le kpɔɖeŋu me, amee le dzuna. Le dzina be nukɔ yeaɖe yeaɖe asi ɖe ame dzodzroa ŋuti. Le woatsi nu dɔ ado gbe ɖa kaka vɔa, nya ye ne lia, eye koe gba li. Efie le fina. Le woatsi nu dɔ be fifia ne wòadzo le ye me, vɔ nya ye ne lia, eye koe gba li. Vɔ nukɔ le nu fiɔfiɔ amea. Wona mí be nu wona mínya be nukɔ Mawu na mí ɖoŋtsi ɖe. Ɖoŋtsia eye nye nuka o? Eye nye Yesu Kristo. Mí srɔna Biblia abe ale yi ke. Lé nya le asi. Mía ŋu ka ne to dzi nɔlawo? Ŋ, mía ŋu ka ne mía zɔn? Mía te yɔ mí le. 93 04 38 38, 93 04 38. Medi la biɔ nya ɖe to dzi nɔlawo. To ya dzi miaɖo ŋuti na ame. Esi ke Adam kple Eva wole nu vɔ̃ me, wowɔ nu vɔ̃ aɖe, fi kae mi le o? Fi kae mi le o? Todzinɔlawo nya biɔ se. Mele dim be miaɖo ŋuti nam ase. Esi ke Adam kple Eva wodze nu vɔ̃ mea ɖe, ewò ke nèɖo to ma ɖe, fi ka wòle ga ame o? Nya biɔ se. Miaɖo ŋuti nam. Eye ne nya aɖe le asiwò la, va biɔ ɖoŋuti tsã. Aɖo eŋua ŋuti nam eye. Eye ne èdi be àsɔ nuɖe kpee alo se nuɖe gɔme alo ava biɔ nya aɖe se la, emɔ ɖeɖe le bena míeŋu ka ne mí. Miate yɔa mí le 93 04 38 38, blaasiɖeke vɔ tɔ̃, naneke ene, blatɔ̃ vɔ nyi, blatɔ̃ vɔ nyi, blaasiɖeke vɔ tɔ̃, naneke ene, blatɔ̃ vɔ nyi, blatɔ̃ vɔ nyi. Míle radio Gibea, Yesu lɔ̃ nyawo gbɔ loo. Enyɔ yi nyawoa di. Eka le huhum mìte yɔ mí fã loo.
Eye míenya Biblia be afisiafi yi ke ye míate ŋu anya, vɔa nuvɔ̃a ekpɔtɔ gale, ye mía kpata mído dzesi be nukɔ nuvɔ̃a kpɔtɔ gale. Abe ale ke apostolo Paulo gblɔ ene be nukɔ nunyui yi ke dzi na be yeawɔa, yemete ŋu wɔnɛ o, vɔ vɔ̃a ye koe vavana. Nu yi ke nena Paulo va te ŋu do go le nɔnɔme ma mea, eye koe nye Yesu Kristo. Donk ele be nukɔ míadze gbagba ne míakɔ mía ɖokuiwo ana Yesu le bliboyonye me. Abe srɔ̃ yeyea ene la, míakɔ mía ɖokuiwo akɔ na Yesu Kristo bena wòakpɔ ŋusẽ ɖe mía dzi, elabe Biblia na míenya bena ŋutsue nyi ta. Ne meva ɖe Yesua, Yesu trɔ zu nukɔ esrɔ̃wòŋutsu, eye nyi ta. Nuyi ke ye wògblɔ la, eye la wɔ. Alo.
Alo.
Alo. Aleluya. Amen.
Woyra mi do go ɖe o. Amen amen.
Yahweh le kpe ɖe mía ŋuti. Mía ŋutɔ mí nɔe kpɔm kakakaka vɔ adze. Nya tɔ nya ekɔ kɔ dada. Akudo ame awɔ va akpɔ ɖe nu kebe wa nu nɔ vɔa wola nu gba gblɔ. Ŋutete na dzi ni. Ase kpe ɖom kpekpe. Ame aɖeke si gblɔe be Yesu Kristoe nye ame ɖotia alo Biblia fiam mía eye ko nàte ŋu awɔ na mí o. Akpe na mí katã. Le Christian ke mí posea, Gã ma me ke nye Adam kple Xɔa le wɔ wo dzodoƒe mea? Mí le Adam me. Amen. Amen. Amen.
Woyra lo. Mí de kusi ke mí yɔ mí so o.

Esi ke Adam kple Evawo le vodadea mea ɖe fika woawo le o ne gãa me o. Ɛɛ amesiame la na ɖoŋti, ɖoŋtia ŋutɔ ƒe ʋa le mɔa dzi gbɔnɔ. Ɛɛ mite yɔ mí faa ne nyabiɔse ɖe le nya sia, ne ɖaseɖiɖi ɖe lea alo. Alo? Alo? Bonjour.

Enyo. Yoo yra mi loo.
Tia mi la na mia be number. Eh mia na mia be number kpoa mia le sese ɖe mia do go apre enya sugbɔ le gɔme ne. Mawu yra mi gbogbo ɖe. Enyo

kɔ ami la ke ɖe mía ŋuti. Nɔmba siawo kekeŋ wole WhatsApp dzi. Donc eye wa ne nya ke ɖe le asiwòa, ne míkpɔa kpɔa, ate ayɔ mí ye eɖoŋutia míagblɔ míase. Yo eka le huhum kpɔtɔ mí TV sue aɖe ko mí la aklã le mia gbɔ. Ci ta eka le huhum yo mìate yɔ mí fã ahayi nya ma dzi kaba. Ne míatsɔ mawunyakpukpuia akɔ ɖe kpe dzia, Tito ƒe agbalẽ etame eve kpokpui ame wuiene. Egblɔ bena, Ame si tsɔ eɖokui xe na ɖe mía ta, be ne yeaxe fe ɖe mía ta axɔ mí atso sedzimawɔmawɔ katã me, eye bena yeaklɔ dukɔ si doa vevie le dɔ nyuiwo wɔwɔ me. La ŋuti xe na ye ŋutɔ ɖokui. Amen. Amen. Enyɔ mia do gbe ɖa. Ẽ, ke ame siwo be ŋkɔ Amis le nye dɔgbedelawo Emmanuel kple Diama, Ahuja kple Kɔsikue kple mía nɔvi Abbas. Míegawɔna nu geɖewo hã si akpe ɖe mia ŋuti. Míewɔna dɔ, míewɔna dɔ le Mi gblɔna be relation d'aide, famille, ɛɛ nuwɔwɔ kpata. Ta ne mi nye be na mi xɔ mia be nom, mia be nom, mia be nomba la, akpe ɖe mia ŋuti geɖe. Akpe na mi be mi sɔ deli mi. Papa Mawu ŋusɔkatãtɔ bubu fia la mi do wò ɖe dzi. Wòe le dɔ di, elɔ̃ wò dukɔ ale gbegbe ye edzi be na mia to le kuxi geɖe me be na mia di wò Ade wò gãnyenye, wò Mawunyenye afia. Gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe woa ŋuti, kpe ɖe woa ŋuti, bena ne míedzo le afi hã la, wòayi dɔa dzi le woaƒe agbe me. Bubu na wò ŋkɔ kɔkɔe la, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.